Salam eziz ildeşler hemmäňizi ýutub kanalymda hoş gördük bu men barmak gysyp hytaý dilini öwredýän Saryhan. Wideomyzyň bu gezekki sany hytaý dili başlanýyç kursunyň altynjy sapak hakda bolar ýagny altynjy sapakda temaň ady Wo hui shuo han yu ýagny türkmençe terjime etsek men hytaýça gepläp bilýärin diýmegi aňladýandyr. Gel onda sapagymyza başlalyň.

Puh-weý, şu-o. A bu dialogyň üsti bilen biz jemi täze üç sany sözleri öwreneris, ýagny olar şulardan ybarat. Ilkinji öwrenjek sözümiz, ol Hweý, hweý diýip okalýar. Ony türkmençe terjime etsek, ýagny başarmak, edip bilmek diýen manyny aňladýandyr. Ikinji öwrenjek sözümiz, ol şu-o, Şuo diýip okalýandyr. Ýagny, geplemek, gürlemek diýen manyny aňladýar. Ahyrky öwrenjek sözümiz bolsa, ol baba. Baba diýip okalýar, ýagny, kaka diýmegi aňladýandyr. Geliň indi bolsa şu görýän dialogymyzy ony türkmençä terjime edeliň. Ilkinji söz, ýagny, ni, hui, şo, han, nü, ma. Ýagny, bu sözi türkmençe terjime etsek, ýagny, Sen hytaýça gepläp bilýärsiňmi? diýen manyny aňladýandyr. Ikinji söz, wo, hui, şuo, han, nü. Bu söz bilen bolsa, ýagny, Men hytaýça gepläp bilýärin diýmegi aňladýar. Bu görýän sözlemiňiz bolsa, Ni, baba, Huý, şuo, Han, nýuma. Ýagny, Seniň kakaň hytaýça gepläp bilýärmi diýen manyny aňladýar. Iň soňky sözlem bolsa, ýagny, Ta, bu, huý, şuo, Ta, Puh-huý, şu-o. Ýagny, ol gepläp bilenok. Ýagny, ol hytaýça gepläp bilenok diýen manyny aňladýar. Bu günki sapagymyzda ikinji öwrenjek dialogymyz, ýagny, şulardan ybaratdyr. Geliň, olary hem birardan bile okalyň. Zhongguo cai hao chi ma? Zhongguo cai hao chi ma?

Ni hui zuo zhongguo cai ma? Wo bu hui zuo. Wo bu hui zuo. Bu jalaň üsti bilen biz jemi dört sany täze söz öwreneris, olar şulardan ybarat. Cai. Cai, ýagny nahar diýmegi aňladýar. Hyn, hyn, ol örän ýa-da juda diýmegi aňladýandyr. Hao çy, hao çy, bu söz bolsa, ýa-da süýji ýa-da datly diýmegi aňladýar. Bu dialogda iň soňky öwrenjek sözümiz bolsa zuo, zuo diýip okalýar. Ol bir zat etmek, ýa nämedir bolsa bir zat etmek diýen manyny aňladýar. A geliň bu dialogy türkmençä terjime edeliň, ol näme diýmegi aňladýarka. Zhongguo cai hao chi ma? Ýani bu sözem türkmençä terjime etsek, ýani hytaý nahary süýjümi ýa-da hytaý nahary datlymy diýen manyny aňladýar. Zhongguo cai hen hao chi

Jongwo, çaýmy? Hä, bu sözem türkmençe terjime etsek, hä, sen hytaý naharyny, hä, edip, hä, bilýärsiňmi? ýa-da Sen hytaý naharyny, hä, bişirip bilýärsiňmi? diýen manyny aňladýar. Iň soňky sözem bolsa, Wo bu huý zuo. Wo bu huý zuo. Ýagny, men, hä, hytaý naharyny, hä, edip bilemok, ýa-da Men hytaý naharyny, hä, bişirip bilemok diýen manyny aňladýar.

会读不会写 Bu dialogyň üsti bilen biz şu görýän täze sözleriňizi öwreneris. Geliň, olary hem bir-birden öwreneliň. Bu görýän ieroglifiňiz ol şe, şe diýip okalýandyr. Ýagny ol türkmençe ýazmak diýmegi aňladýar. Bu söz bolsa hanzy Han Zi diýip okalýar, ýagny Hytaý ieroglif diýmegi aňladýar. Han Zi, Han Zi. Bu görýän sözüňiz bolsa ol Zi, ýagny ieroglif diýmegi aňladýar. Indiki söz ol Zamma. Zamma. Zanma. Ýagny nähili, neneňsi ýa-da nädip diýen manyny aňladýandyr. Bu günki dialog üsti bilen öwrenjek iň soňky sözümiz bolsa ol du, du diýip okalýar. Ol bolsa türkmençe okamak diýmegi aňladýar. Geliň indi bolsa bu dialogy türkmençä terjime edeliň hem-de onuň türkmençesine-de seret geçeliň. Ni huýşýe han zi ma? Bu sözlem türkmençe terjime etsek ýany sen hytaý ieroglifini ýazyp bilýärsiňmi diýen manyny aňladýar. Wo hui xie men ýazyp bilýärin. Zhe ge zi zamma xie bu sözlem bolsa ýany bu ieroglif nähili ýazylýar diýmegi aňladýar. Iň soň sözlem dui bu chi

Bu günki öwrenjek dialoglarymyz ýany şulardan ybarat. Geliň indi bolsa Hoý diýip okalýan modal işligi hakda biraz öwrenip geçeliň. Ýani modal işligi Hoý ol işligiň öňünden gelip bir zady okap öwreneniňden soň edip bilmek ýa-da başarmak diýen manyny aňladýandyr. Bir zady ýatda saklaň, ýagny Huý, ýagny şu işligi, şu işlik, ýagny bir zady okap, ýa-da öwreneniňden soň edip bilmek, başarmak diýen manyny aňladýandyr. Onuň ýokluk formasy Bu huý. Bu huý. Geliň şu aşakdaky meselemleri garap geçeliň.

Onuň soňundan gelen işlikleriň hemmesi, meselem, Şe Han Zi, ýagny ieroglifi, hytaý ieroglifini ýazmak, ýa-da Zuo Zhong Guo Cai, ýa-da hytaý naharyny bişirmek, Shuo Han Yu, hytaý dilini geplemek, ine, şu, şularyň ählisini edip bilmeklik üçin hökmany suratda siz okap öwrenmeli bolýarsyňyz. Şonuň üçin hem, Hoý, ýane modal işligi şulaň öňünden gelýändir. Geliň indi bolsa sypatlaryň sözlemde habar bolup gelşi ýa-da sypatlar hakda öwrenip geçeliň. Sypatlar şu sözlem görnüşinde gelýändir, ýane eýe, güýçlendiriji kömekçi, güýçlendiriji kömekçi bolan, ýane örän, juda diýen sözler, ondan soňam sypat. Sypatlaýjy sözlem gurluşyna gelsek, onda sypatlar bir adamyň ýa-da bir zadyň hal-ýagdaýyny, häsiýetini suratlandyryp gelýär. Sypatlar köplenç, ýagny han diýip okalýan güýçlendiriji kömekçi söz bilen ulanylýar. Onuň ýokluk formasy bolsa, ýagny şu şekil, şu görnüşdedir. Ýagny ilki eýe gelýär, ondan soň bu, ýagny ýoklugy aňladýan söz, ondan soň bolsa şiň-roň-çy, ýagny sypat gelýär.

Ýagny şu ýerdäki sözleň ählisi hem sypatdyr. Jamma, ýagny jamma diýip okalýan sorag çalşmasy, ony türkmençe terjime etseň, ýagny nähili, nädip, neneňsi diýen manyny aňladýar. Gel, bu sorag çalşmasy hakda azajyk öwreneliň. Jamma, Nähili, neneňsi, nädip diýen sorag çalyşmasy işleň öňünden gelip, gymyly hereketiň nähili, neneňsi, nädip edilişini kesgitlemek üçin ulanylýar. Aşakda birnäçe meselemler görkezilendir, geliň bulary okalyň. Zhiga, han zi, zamma, du? Zhiga, han zi,

Jamma şe. Jamma şe. Eger sözlemleri ösdürýän bolsaňyz, jamma, ýagny nähili, neneňsi, nädip diýen sorag çaşmasy, ýagny işikleriň öňünden gelendir. Gelin bolsa şu günki geçen ähli Ähli zatlarymyzy gaýtalamak üçin käbir gönükmeler edip geçeliň. Şu ýerde birnäçe dialoglar berlendir. Bulary siz rollara bölünip gatsest bilen ýerine ýetirip bilersiňiz. Geliň ilki bilen bulary bile okalyň. Ni hui şuo han ýu ma? Ni hui şuo han ýu ma?

Bular özüňiz a dialoglary, ýagny a rollara bölünip gatsesi bilen ýerine ýetirip bilersiňiz. Indi könükmämiz, ýagny a edil häzirki ýagdaýyňyza görä şu aşakdaky soraglara a jogap beriň. A ilkinji sorag, Ni hui shuo han yu ma?

goýup, bu gönükmäni ýerine ýetirip bilersiňiz. Geliň indi bolsa pinyin hakda öwrenip geçeliň. Iki gonly sözleriň tonlarynyň bir-birine utgaşyp gelşi. Ýagny bu günki sapagymyzda biz birinji tonyň beýleki tonlar bilen utgaşyp gelşi hakda öwrenip geçeris. Bu ýerdäki görýän sözüňiz ol kafeý, kafe diýip okalýandyr. Ýagny bu sözüň birinji bogny hem-de ikinji bogny ikisi hem ýagny birinji tonna gelendir. Ýagny olar şu görýän suratyňyzdaky ýaly. Kafeý. Kafe, ýagny birinji ton, birinji tondaky bogun bilen gelende ol şu görnüşde, ýagny kafe diýip okalýar. Eger-de birinji tondaky bogun ikinji tondaky bogun bilen bile gelende ol şeýle okalýar, ýagny gong ýuan, gong ýuan, ýuan, ýagny şu görýän şekiliňizdedir. Eger-de birinji tonuň soňundan birinji tonly bogunyň soňundan üçünji tondaky bogun gelse, onda ol şeýle okalýar, ýagny, ji çaň, ji çaň. Birinji tondaky bogunyň soňundan üçünji tondaky bogun gelende azajyk üýtgeşme bolýar. Ýagny biz Öň aýdyp geçipdik, üçünji ton diýenimizde ol ýokardan aşak hem-de aşakdan ýokaryk şul yzygiderlikde aýdylmalydyr. Ýagny çaň, çaň diýip okalýar diýip öň aýdyp geçipdik. Emma birinji tondaky Bogunyň soňundan üçünji tonnaky bir bogun gelse, onda şu ýerde bir azajyk üýtgeşme bolýar. Ýagny, eger iki bogundan ybarat bolan bir sözüň birinji boguny, ýagny birinji tonna bolsa, ikinji boguny bolsa, üçünji tonna bolsa, onda ikinji tonuň bogunyň tony azajyk üýtgeşme bolup geçýär. Ýagny, ji çaň, ýagny şu sözüň ikinji bogununa, ýagny çaň, Diýip okalýan bogununa üns beren bolsaňyz, üçünji tonda ol ýokary göterilmän, eýsem, ol birinji tondaky ýaly okalýandyr, ýagny, ji çaň, ji çaň, ji çaň, ýagny şeýle okalýar. Buny siz doly öwrenmek gerek däl, ony diňe şeýle ýagdaýyň barlygyny bilseňiz bolýar. Birinji tonna gelen bugunyň sowundan dördünji tonnaky bugun gelende ol şeýle körpär, ýagny, Çyjan! Çyjan! Çyjan! Şu ýerde birnäçe sözler ýerleşdirilendir, ýagny bu sözleriň okalyşyny diňläp, onuň yzyndan gaýtalaň hem-de tonlaryň biri-biri bilen utgaşyp gelşine, ýagny, üns beriň.

Hany bu sözleri diňläp onuň yzyna gaýtalap bilersiňiz hem-de tonlaryň biri biri bilen utgaşyp gelişine-de hökmany suratda üns beriň. Geliň indi bolsa iroglifler hakda öwrenip geçeliň. Hytaý irogliflerindäki çyzyklar. Şu görýän çyzygyňyz oňa Pie Jige diýip hytaýça atlandyrylýar. Men ony çepe gyşarýan aýlaw çyzyk diýip terjime etdim. Şu görýän irogliplaryňyzyň arasynda, ýagny, şu çyzyk, ýagny, çepe gyşarýan aýlaw çyzygy bardyr. Eger üns beren bolsaňyz, şu iroglifiň şu ýerinde hem-de şu iroglifiň bolsa şu ýerinde çepe gyşarýan aýlaw çyzygy bar. Bu görýän çyzygyňyzda bolsa Şýegow Çýeko diýip hytaýça atlandyrylýar. Ony bolsa men saga uzaýan gaňyrçakçydyk diýip atlandyrdym. Onuň ýazylyşy, ýagny ýokardan aşak, soňam şeýle ýazylýandyr. Bu saga uzaýan gaňyrçakçydygy, ýagny şu ieroglifiň, ýagny şu görýän bölegi şu çyzykdyr. Hem-de bu ieroglifde bolsa, ýagny ine şu görýän çyzygyňyz, ol saga uzaýan gaňyrçak çyzygy. Bu günki hytaý ierogliflerindäki çyzyklaryna degişli iň soňky öwrenjek çyzygymyz bolsa, ol ti, ti diýip okalýar. Oňa bolsa türkmençe, ýagny ýokary göterilýän çyzyk diýip terjime etdim. Ýagny ol şeýle hem-de şeýle ýazylýar. A bu çyzyk bolsa, ýagny şu ieroglifiň şu ýerinde hem-de bu ieroglifiň bolsa, ýagny şu görýän çyzygyňyz T, ýagny ýokary göterilýän çyzykdyr. Gelin bolsa, käbir ýönekeý ieroglifler bilen tanyşyp geçeliň. Şu görýän ieroglifiňiz ol Dong Doň a diýip a birinji tonna okalýar. Ýagny doň diýmek ol gündogar diýmegi aňladýandyr. Ýagny günotaryň garşy tarapy. Ol başda şu şekilde ýazylýardy, häzirki günümizde bolsa gün gündogar diýmek, ýagny şu görýän ieroglifiňiz, ýagny şu şekilde ýazylýandyr. Bu ieroglifiň ýazylyşy yzygiderli şu ýerde ýerleşdirilendir, oňa üns berip serediň. Bu görýän ieroglifiňiz bolsa ol Wo, Wo, diýip okalýar. Ol at çalyşma, ýagny men diýmegi aňladýar. Bu ieroglifiň şekili başda birnäçe dişli ýaraga meňzeýär. Ýagny şu ýerde ýerleşdirilendir. Ol başda şeýle ýazylýardy. Häzirki wagtda bolsa ol ýaňam aýdyp geçişim ýaly, ýagny men diýen at çalyşmany aňladýar. Bu ieroglifiň ýazylyşy çala çylşyrymrakdyr, ol şu ýerde bu ieroglifiň ýazylyşynyň yzygiderligi şu ýerde ýerleşdirilen. Oňa ünserip serediň. Mundan daşary ýene bir ieroglif hakda aýdyp geçmek isleýän, ýagny ol si, si diýip okalýar. Onuň bu ieroglifiň şekili başda ýene guşuň höwürtgesine meňzeýär. Onuň ýazylyşy ýany guşuň höwürtgesine meňzeýär. Häzirki wagtda ol günbatar diýmegi aňladýar, ýani gündogar tarapyň garşysy. Bu ieroglifiň ýazylyşy hem şu yzygiderlikde oňa üns berip serediň. Hytaý ieroglifleri hakda siziň ýene-de bir bilmeli zadyňyz bar, ol hem hytaý ieroglifleriniň ýazylyşynyň gurluşy. Ýagny olar iki we iki sanlar. Hytaý ieroglifiniň düzülişiniň esasan iki görnüşi bar. Diňe bütewi, aýry-aýry böleklere bölünmän ieroglifiň gurluşyna, ýagny oňa hytaýça du ti jie gou, ýagny bütewi gurluş, diýip atlandyrylýar. Meselem, Ren, Diýip okalýan ieroglif ine şu ýerde ýerleşdirilendir. Oňa ol bütewi gurluşa degişli. Iki ýa-da ikiden köp bolan böleklere böleklerden düzülen ieroglifiň gurluşyna bolsa oňa httgo, ýagny aýry-aýry böleklerden düzülen gurluş diýip atlandyrylýar. Meselem, ni diýip okalýan ieroglif. Eger bilýän bolsaňyz, hytaý dilinde hytaý ieroglifleri, ýagny şu şular ýaly kletkaň içinde ýazylýar. Eger-de ieroglifiň çyzyklary biri-birine, çyzyklarynyň ählisi biri-biri bilen sepleşýän bolsa, diýmek ol Dutijego, ýagny bitewi gurluşa degişli. Eger-de ieroglifiň çyzyklary biri-biri bilen sepleşmeýän bolsa, ýagny şu görýän çyzyklaryňyz, ýagny arasynda käbir çyzyklar biri bilen sepleşmeýär. O bolsa, ýagny aýry-aýry böleklerden düzülen gurluş diýip atlandyrylýandyr. Bitewi gurluşa, ýagny şu ieroglifler degişli. Ýöne bu ieroglifler ählisi biri-biri bilen sepleşýär. Ol, olar, şu üç ieroglif ol bütewi bir gurluş degişli. A bu görýän ieroglifiňiz bolsa ol, ýagny bu iki iki bölekden durýar, ýagny şu bölekden hem-de şu bölekden durýan çyzyklardan düzülen ieroglifdir. Bu ieroglife seretseňiz, ol bolsa, ýagny üç sany bölekden bölünendir. Şu bir bölek, bu ikinji bölegi, bu bolsa üç bölekden düzülip, ol bir bir ieroglifi emele getirýär. Bu hakda siz diňe bilseňiz bolýar, ony ýat tutmagyň geregi ýok. Bu günki geçilen zatlary has-da berkitmek üçin bu ýerde siz üçin ýörite gönükmeler berlendir. Olary edil häzirki ýagdaýyňyza görä bir-biriňizden sorag-jogap alşyp ýerine ýetirip bilersiňiz. Gel men bu soraglary buradan okap çykaýyn.

Minzyma, Indiki gönükmä geçýäs. Ha, bu gönükmäni bolsa, ýagny her toparda üç, üç-dört sany adam bolup, bir-biriňizden ähli bilýänje hytaý sözleriňizi ulanyp, sorag-jogap alyşyp bilersiňiz. Hem-de soraglaryň jogaplaryny şu tablisa ýazyp, bellik edip bilersiňiz. Ahyrynda bolsa, ýagny edilen bellikler bolsa her topardan bir adam çykyp olary habar bermeli, ýagny aýdyp bermeli. Bu ýerde goşmaça täze sözler ýerleşdirilen, ýagny tu ku man ýü, ýagny türkmen dili, ýing ýü, iňlis dili, fa ýü, ýagny fransuz dili, hem-de hanýu, günorta koreý dili. Hytaý dili başlangyç kursunyň altynjy sapagynda öwrenjek zatlarymyzyň ählisi şulardan ybarat. Eger-de wideo göwnüňizden turan bolsa, şu wideonyň üsti bilen azajygam bolsa bir zatlar öwrenen bolsaňyz, onda wideoma laýk basmagy, kanalyma agza bolmagyňyzy ýatdan çykarmaň. Indiki wideomyzda görşänçäk, hoş, sag boluň!